Thih phal lohna khua pasarih te thihna hi eng hunah pawh thleng thei a ni. Mahse kan sawi tur khua te hi chuan thih ngawt hi an welcome teh chiam lo. Chhan leh vang hrang hrang avangin an khua a thih phal lohna hi a awm nual a. Chung zinga pasarih te chu tun tumah hian kan tarlang dawn a ni. Thih phal lohna khua ah te hian mi lo thi palh ta se hremna dan a awm em tih te, engtin nge an hrem tak ang tih te in lo ngaihtuah ve em? Eng pawh ni se, thih khap tu te khua chu i han bih chiang dawn teh ang. Itsukushima, Japan, He khua hi Bayajima tia hriat a ni bawk a, Hmasang Temple leh hmun thianghlim awm khawmna hmun a ni a, Japan ho in an serh hle. An thianghlimna vawng tur hian kum zabi sawm pakuana thleng khan he khuaah hian thih bakah nau neih an lo khap tawh thin a. Damlo leh nau nei tur te chu thliar kar atang hian an inthiar chhuak mai thin a ni. Thih thut kha a hlauhawm lai tak chu a ni. Tun thleng hian he khuaah hian thlanmual leh damdawi in an la nei lo bawk a ni. A dawt leh ah chuan Spain rama khaw pakhat Lanzoran ah khuan kum sangka zukua sawmkua pakua ah khan Mayor Jose Robio chuan an khua a thih hi a khap hmiah mai a. An sawi dan chuan heti hun lai vel hian an khua a thlan mual chu a khat hle a, mitthi thlarau chawl tur te chu an in dip dal in an ring a, chuvang chu a ni An khua a cheng mi sangli te chu an khua ah thlanmual thar an neih hma chu thimiah lo turin an inchah a, thlanmual thar hi an lei ta ngei em tih chu hriat a ni ta lo thung a ni. French rama Conox khua hi French chhim thlang lam a awm a ni a, kum sanghnih pasarih khan thlanmual thar tur an hmuh theih loh avangin mipui te chu thih loh tur an tir ngawt tawh bawk a ni. Mi singkhat sang sarih chenna he khuaah hian an thlan mual ram an zoh belh hnuah thih khapna dan hi an sut leh ta chauh a ni. Longyearbyen khawpui hi Norway huam chhung thliar kara awm a ni a, khawvel khawpuiah chuan a aia hmar lam hnaih an awm tawh chuang lo. An awmna lai hi vur ram a nih tawh avangin a vawt kum tluan chak thin a, ruang a tawih ral theih loh avangin thih hi an welcome teh chiam lo va, Thi an awm palh a nih pawhin Norway-a an ruang thawn a ngai thin a, a buaithlak hle. Hna hau tak tak, pum pelh nan leh natna a darh loh nan kum sangha zakua sawm nga khan damlo leh thi hnai deuh deuh te chu an khua atanga chhuak tur hian an lo ti tawh thin a. Heng mite hi Norway lamah hian an inthiar chhuak vang vang zel a ni. France rama Serporex khua pawh hi an thlan mual tawt lutuk tawh avangte, mitthi phumna tur an neih mumal tawh loh avangtein an khua mayor chuan inphumna hmun nei lo tan chuan thih a lo khap ve hmiah tawh mai a. Mayor hian thlan mual hi zauh a duh a, dan in a phal loh avangin a lungawi lohna lantir nan leh sorkar nawr nan, Hetiang hian thu a lo chhuah chhan hi a ni bawk a ni. A dawt leh ah chuan Celia, Italy, Medieval atang tawha mihringin an lo luah lum tawh khua ah hian mihring an tlem tawh hle a, upa tak tak bak hmuh tur an awm tawh meuh lo va. An khua hi an mang vek mai ang tih a hlauhawm tawh hle bawk a ni. Tar te hian natna an kai lohna turin thih chu sawi loh, dam loh tak ngial pawh hi phal a ni lo va. An khaw hotute chuan an hriselna chu ngaihpawimawh hmasak ber tur a ni tiin thupek an chhuah hial bawk a ni. Celia ah hian kum sangha sagua sawmruk chho ah kha chuan mi sangkhat za thum bawr vel an cheng a, kum sang hnih sawm panga ah kha chuan mi zanga sawm thum pasarih chauh niin a tam ber hi kum sawmruk panga chuang tawh te an ni a, chuvang chuan thih te, damloh te an khap hmiah mai a ni. Brazil rama khaw pakhat Biritiba Miriam kum sanghnih panga khan an khawthlan mual mi sanga vel lenna chu a khah tlat tawh avangin tih dan awm chhun bera thuneituten an hriat thih khapna dan chu an puang ve leh ta pawp mai a ni. Mak thei khawp mai. Heng mite hi khap chung chung hian lo thi palh ta se dam lohna vang emaw mahni intihlum pawh ni selangin engtin nge an inhrem tak ang le? Hremna dan erawh a awm leh awm loh kan hre zui ta lo a ni.